Johera mag Wuora, agoni Ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nadi ma Jehova oloso e thuoloni. An ma wuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ngaro Isaya, wawuok e kanisa mar Bahati Ministries Royal Ler e piny Kayole to kapok wacho wach moro amora, johera mag Wuora twadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova mar kedi ber manadi Ruodhwa. Chunya odendi jatend lweny. Erokamano kuom loso thuolo ni mondo yal weche ni ka kinde pod nitie to mara kuom Yesu. Amen. Jora mag wuora, adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e Daniel auchiel matindo chiko anwoyo. Ndiko mawuok e Daniel auchiel matindo chiko. Adhi wuoyo kuom sei. Thuon wach en sei. Sei en gima iketo ka ji timo winjruok, agreement. ni ma to nakete lweta nyaka timre nitie seyi manosetim e nyim dhorange moko nitie seyi manosego e ohelni mag jomoko nitie seyi manosego e ngima yawuoyi moko ka gikia nitie jomoko manoliwore gotieno ka ginindo to dhi okawo sei moko moketo mondiko seigo eko giwuothogo to gikia ni nitie sei moro nogo gotieno samoro nogo gokinyi kane gionge ne gidhi e sikunde to jogo osei to dong' chien kago osei e ngimagi sei mar mondo mi kik gisud e ngimagi kawuono yawuoyigo ywak nyirigo ywak jodongogo ywak minego ywak We asom gima ondike mum Jehova. Daniel auchiel matindo chiko. We asoma gima mumb Nyasachwa wacho. Muma maler wacho niya, kamano Ruoth Darius noketo sei e chikno, noketo sei e chikno, noloso chik mondo Daniel onyumie buru sibuoche ma ruoth okawo lwete mogoye sei ni onego bed kamano onego nyume e bur sibuoche onego lal kanyo e bur sibuoche kacha mumba kona niya ne nitie sibuoche modenyo samoro nonyum dalau e bur sibuoche kama dhier dhier kete wang'e ng'iyo utu bende ung'iyo dhier kod wang'u nyithindo muodo ndelo Igweno nyako deyo. Kawuono wachiungo chier mar choke Yesu ja Nazareth. Ma kata nego sei sadi tich adi. Okinyi kata odhiambo sama chieng' opodho. Wan kod Yesu ja Nazareth. Ondiki e Jokolosai ariyo matindo apar gang'wen ni norucho gima nondiki ma notweyowa samoro nondike mondo otwe dala mondo kata obed e pith manyalo donjo e dalano kik gitimre nyiri manyalo tedo kik gitedi chwo manyalo kendo kik kendi kata mana ohala moro kik isudi mumba kona niya ruoth noketo sei ng'ama noketo sei ok ne en ng'at matin joma wuok mana bono miyo bi oketo sei e kit ngima mag jomoko ok gin joko moko mareja reja giwuok gotieno kendo giwacho ni ma to wanyalo kawuono ni wachungo yesu ratego komeko ng'at manyalo reso par ng'ato kata noket sei mondo ng'ato sandre pien o pile kod pile oter pesa ne osipitende wawacho ni nyalo ruch gi mondiki ondike na uma chiel apar gadek nobro chodo nyororono e nying yesu ja nazareth ng'ato bro wacho kawuono ni kata noket sei e ohanda ni mondo kik sudi tating'o yesu mar loyo ma kawuono ni biro rucho gima nade mondiki e dalawa e oda kuom nyithinda kuom ohanda kuom gik manade kata obed pith duong' odok ni ratego onge gima loyi jatend lweny mumba kone niya paulo kod sila ka gin e jela sama nosenyumgi e jela mowach molor nyaka dhoudi mag jela motwe matek ma nyaka joma noloronegi nong'eyo ni paulo gi sila to nie jela kendo ne ging'eyo ni jela ma nonyume paulo kod silano kanyo to ok giniwuogie nitie joma noketo dala uwe jela mong'eyo ni kanyo to sei ne giketo kendo joma nade ne giwuoyogo ma giwacho ni wuod jokang'ane mano to nie jela gigeno ni jela ma intiereno isiko mwasi margi pile kod pile isik ng'at manade mabiro kwayogi pile kod pile ibed ng'at ma umbo negi pi dala wen kama ikwaye un onge gima dikwau kata kom man dala wuobed ni onge eh, gima nade ma jal wuok maber e dala wuobed ni onge nokaw paulo kod sila monyumie jela molor jela motwe matek mokaw askeche mobet karito mondo kik giwuogi nitie jomobet karito mondo kik wuogi e ich kach machandino Nitie joma obet ka ng'icho mondo kik iwuogi e poverty dhier ma initiere no. Nitie joma obet ka rito mondo one koma nie dalau mano omako wuode ng'ade nyar ng'ane mano osik pile kod pile mondo yawuoyi mano osomo modhi e mbalariany owuoth kod opoko rabolo e tokgi. Kawuono wakelo Yesu janasareth moromo kata ne nyum ng'ato e jela ng'ato biro wacho kawuono ni ni jela mano nyuma ni wan kod yesu loya maduong' obiro yalonwa obiro kedonwa Ondiki e kawuono ni kawuono ni fweny abich e wang'e ni we ywak nitie sibuor mar dhood Juda en kod ratiro mar yawo kitabuno moel gi manade manosoyo e kitabuno manondiki kota nondiki gi kida abiriyo ni dalani dhier kod sandruok gi masiche kod chandruok mondo mtokni madonjo e dalani obed mana mtokni mag liete to kawuono wawacho niya gibiro go abawo tan wadong' kod Yesu ratege pap kachielo par ng'ate lela duong' odog ni asomo gimondiki e tich joote apar kod auchiel matindo piero ariyo kod abich muma maler mar nyasaye mapok olo muma wacho ni kar odiewur tir mano otieno tir otieno tir jomoko ne nindo jomoko ne neno sechego nitie joma neno nitie joma sechego bende nindo kar odiewur tir muma kona niya noyudo mm, paulo gi sila noyudo lemo kendo wer ni nyasaye a joma otwe mamoko to chiko itgi winjogi joma otwe mamoko kara paulo kama ne ginie jela ka nitie jomamoko ma bende notwe kata e plot kama initiere no samoro iwacho notweyi to jomoko bende nitie motwe e plodno nitie jomoko ma jela mar kong'o nomako ma gin bende ka giyudo musara to giko dwe nyaka gidhi gichulo suru kuonde mane ginitiere mane gihole kwong' kendo gimako kabisa kapok ogol achiel mar apar e kanisa to odhi ochulo gowi mar kong'o kuma nodhi ohole kong'ogo nomadho pok owacho ni ng'ane tindi chwede kech imetho kabisa onge mago onge long pod rumo nitie yawuoyi mane osemetho ma kawuono nodok e piny mar kaluo kawuono gichwe kode ji e tiaorni ka gichweko ne mon makia kata mana a to gito githumo kisungu madongo mag Oxford eh, mbalariany madongo kawuono wakelo Yesu ng'at manyalo chodo nyorore lwet ng'at e lela ma ng'ato unen ma wach ni tija man rumo Jehova duoko na nyithinda mosebedo ka kome pierot kaka oganda Jehova duoko na otedona man rumo Jehova duoko na ohala man rumo Jehova duoko Muma wacho niya, kar odiogur tir, Paulo gi Sila noyudo lemo kendo wer ni Nyasaye ka jomotwe mamoko to ochiko itgi winjogi. Eka ne gipo ka piny oyiengni matek, mi mise mar jela ondekni, mise mag twech ma dalau kama noketie sei ni dalani mor gi kuyo kunobedie. dag ni kwe ok nobedie. Jehova wacho ni mise mag jelago biro ndek ni kawuono mi wachna bende arus mana timo arus ni nikod ndhadhu mi wachno ala mana olo ne lon ohala ni biro sudo e nying Yesu ja Nazareth mi wach ni nyithindo mana nyuolo an bende kawuono ginyalo konyo dalawa owadwa kawuono wawacho niya nyaka joma noketo ni road block ni dala wuok e nyal rieny kaka mier mamoko. Wach ni kawuono achung' nikech mise mag jela mane otweyo godo kit ngimana biro yieng' ni kawuono biro ndek ni koluong Yesu ja Nazareth ma kawuono biro dok dalawa mabati biro rieny e dalawa kata ne wajogo otong'o Yesu biro loko mano gimomiyo nyalo loko okawo Josef ma wuod Jakobo kogole e jela ng'at motwe lwete ee kod ratege ogole oko to kogole oko to ok okete mana ni minista kende okete prime minister we aler kar prime minister prime minister en ng'ama duong' jehova ok bi goli kama intiere piny noero obiro goli from, gra from, from grace to another grace obiro goli from grass to grace mano nyasaye mar polo piny kama ji nenieno jehova biro golie mano jehova nisi ebeneza elgibo jehova shalom obiro goli kanyo ma kata nondiki ni karuok nosudi to biro goli kanyo to ting'i malo to keti prime minister ma dalau ma kata ji nodagi ma gweng'u ma kata ji nodagi mar pulodu ma kata ji nodagi mar kamileme ma kata ji nodagi josef notwe kowetene nodagi mowacho ni matwa nyung' gima ng'eyo jera mag wuora Josef ka nonyumi e jela, wetene ka nodok dala, gini ne ging'eyo ni macha to ng'ama onyumi e jela, macha ng'ama otue, macha ng'ama omoko, macha ng'ama nie nete, macha ng'ama nie chong'. Kara gima Jehova to ne loso, Jehova ok nene e jajela, Jehova ne neno ng'ama biro bedo prime minister. Kawuono nitie joma neni ka odi kata onge gima inyalo bedie, gima inyalo chami ode, gima inyalo rwakie bende onge. Kara Jehova loso prime minister wacha wacha ni kawuono ni Jehova biro loko nyinga tich maonge go Jehova nigo nyithindo maonge go ruoth nigo wang'eye ng'at ma noloko nyinge Sarai mokwongo loko nyaka nyinge bende noloko kar mondo luonge ni Sarai iluonge ni Sara merwa we ywak Jehova digi nyithindo mobiro miyi e lela ka piny neno ma in bende yud ja ng'at minyalo oro oo loko nyaka nying Ana Dong' odogni ratego. Oparo Hana sama inyiere. Ka ji dhi aora inyiero Sara. Ka ji dhi moto inyiero Sara. Ka ji dhi rego inyiero Sara. Ahero jok ma piny no nyiero. Ma Jehova gole e pa- e ka- e- e pidh yugi. To keto chiemo kod ruodhi. Kawuono ni ka ng'ato ang' odhi nyime Jehova. Ka ywak kode pi wang'e. Wacho ni Jehova kawuono ni iloko nyinga ma ji ong'eyo. Imiya nying manyien e lela ka piny neno. pok odeko mondo nyasachwa mondo olok nying ng'ato pok odeko mondo jahawa mondo chung ng'ato e lela kama ne nitie kama de ne pidhi buru e pidhi yugi kama ji neno jahawa nyalo loko mano e lela ka piny neno wang'eye jakondo mula ng'at mano loko nying jakobo okone ni wuod isaka kawuono ok chak luonge ni jakobo iluonge israel ng'at mogwedhi mane jehova ma wang'eyo ng'at manyalo mako bad ng'ato oparo Daudi ma wuod Jesse ka ni kwath. Jehova ogole e kwath kanyo ka wuoyi oting'o kede. Jehova wacho niya, iolo kuome mo, mano e ng'at ma Jehova oloso mobedo ruoth. Kawuono ni pok odeko mondo Nyasaye ochung' kod ng'ato, mondo ores ng'ato, mondo oum ng'ato, mondo opar ng'ato, mondo ogwedh ng'ato, onyalo ting'o ng'ato malo. Wacha wacha ni kawuono odiechienga ochopo ma Jehova nyaka tim naono, pok odeko. Nyasachwa ok mondi be ok oreti. Duong' odogni. Mumba kona niya, kar odiwuor tir, mano tich joote apar gauchiel piero ariyo gabich. Kar odiwuor tir, Paulo gi Sila noyudo lemo kendo wer ni Nyasaye, ka joma otwe mamoko to chiko itgi winjogi. Eka ne gipo ka piny oyiengni matek, mi mise mar jela ondekni, mise mag thagruok nondekni, mise mag tuoche nondekni. mise mag kahera nondekne mise mag covid-19 nondekne mise gin foundation foundations manade ma nolosi kata nolosgi ka pod tin altars go eko mise go eko ma nolos samoro ka ng'ato pod tin e nying yesu samoro ni yudogi ka in kori dongo tiyudo kotimore e dala ni gima nade ok nyal timore e dala ka kawuono wacho niya Jokolosari apar gang'wen onyalo rucho gima nade ma nondiki kata noketie sei gi rombo mane ewi got mane ewi bungu mane ei bungu mane ei bungu kanyo ema yesu wa iluongo niya ni yien makelo ngima kata ne dhigo seino e bwo pi piny e bwo pi piny kanyo emiluonge Yesu wa ni pi makelo ngima en ang'o ma notem godo Lwanda motame loyo teme ane gi ich kajino kawuono teme ane go alano sani teme ane kod koso tichno kawuono teme ane kod koso nyathino sani kibiro kimol matek e nyim Yesu hono kiwacho ni japaradiso kata nego sei e dalawa e oda kuom nyithinda kawuono abiro iri jatelo yieng mise mag gima nade maketho kod kit ngimana yieng mise ratego yieng mise kawuono yieng ayienga mise gi kawuono mondo gindekni ma gikethre ma girum chutho ondike mathayo apar gabich apar gadek ni gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidho ibiro pudh oko kawuono wabiro pudhe duong' odogni jeremia prariyo gadek matindo prariyo gochiko Wacho ni wach Jehova El Gibor, wach Jehova Nisi, wach Jehova Yawe ochalo mach, ochalo nyundo mabaro lwanda matindo tindo. Be lwanda mane mane ochung' e nyim dharanga ng'ato ibiro bare kawuono ni ma gima nade mane ondike kanyo ibiro ruchi kawuono ni ondike e sa piero gariyo matindo piero ariyo kod abich ni chieng'no ma en kawuono tinende sani musmal manogur matek ibiro pudh oko e nying Yesu ja Nazareth kawuono ni ondiki e Jeremia prang'wen matindo ang'wen ne kawuono agolo nyororo ok e lweti bed ni nondiki ni nyororo bed e dalau ma ei dalano ero nyiri tedo to duogo e dalano yawuoyi kendo to mon a e dalano wali chungo to lwar ma kata olnegi lon to gilwar alwara e dalano ka nyithindo somo to kochopo e klas ma kama to manyiri mako ich samoro nondike ka ne pod onge ondiki e jeremia prariyo gadek prariyo gabich ni wach jehova ni siyawe adonai ebeneza elgibo wach ni chalo mach ochalo nyundo mabaro lwanda matindo tindo kawane majno kawuono chim godo dalau kaw nyundono sani chim godo ohandi iwacho ni e nying yesu ja nazareth atayo kidi manade manochung' ka kendo kawuono ni nyaka owuogi misende nyaka wayiengi e nying yesu ja nazareth emanuel oromo sibuor oromo ratego oromo yesu oromo duong' odogni mumba wacho niya e fweny adek matindo aboro aketo dhoot e mbeleni ma onge ng'ama nyalo loro kawuono jehova biro keto dhoot e mbeleni ma kata noket sei obiro keto dhoot e mbeleni ma onge ng'ama nyalo loro ma kata ne ket sei chon kapok nonyuoli kata nosenyuoli okoket seino wan kod jatend lweny mumba kona e ngeche pradek matindo pradek ni Yesu wa mwadendo ni ma en sibuor oloyo le duto te kod teko soma soma gima wachono Yesu mineno waluongo kawuono ni en sibuor oloyo le duto te kod teko ngeche pradek matindo pradek mane ng'ama wakelo kawuono ma kata dala ne ndikie sei pod joma nade sadi tich adi kata ne uonge wan to koro sani wadonjo wakelo le wakelo sibuor mar dhod juda yesu ratek lweny muga no nyinge ng'eny mumba kona ni teko ne chalo teko jowi mano yesu ka jehova nyaromo manyalo siro par ng'ato makata nogo sei ni odudo kwe ok nobedie wakele kwe mar ngimano japaradiso noromo odonjo jerusalem iketo othidhe piny nyaka sukni ni ipedho piny bateri ni ipedho nyaka tuoche ipedho nyaka masiche nyaka gik mane otamo dakteche na samoro ni idhi many ni dakteche oko mage mane ipedho ne yesu lwanda ee fwenya kamano ere johana bich wacho ni wuoyi mane olewo e dho yawo higni pradek kod aboro sama noromo gi chier mar choke jatend dakteche mang'ongo yesu ka nodonjo daktari mar daktache dhier kod chandruok gi masiche gi numba mane omako wuoyi nogo saruto piyo e nyim yesu ja nazaret wuoyi nochung' kochango sama noromo kod nyako ma iye osechwere gi apar gariyo ka jochiende nyadho rembe sama nyakoni nomako riek law yesu kawuono nosechego ema noyudo resruok onge sei mibiro go mano keth ngimani mano keth dalau mano keth ohandi mano keth nyithindi wan kod yesu ratego romo kawuono e bao wacho ni joma nigi misike mapek biuru kawuono wan kod jayiecho mang'won e nye yesu moromo obiro yieyi misigono ondike zaburi praboro gachiel matinda uchiel ni kawuono ni chieng'no anagol odheru mar ting' mapek moketie goku Wach ni Jehova kawuono kata nokete sei golo ting' mapek moketie goka mondo kawuono an bende kamiyude mier mosudo mbele we oyud dalawa kanyo kamiyude nyiri motedo we mondo oyuda kanyo kamiyude yawuoyi mokendo we mondo oyuda kanyo kama iyude udi ma kwe nitie we mondo oyud oda kanyo kama iyude yawuoyi ma jehova oting'o malo we mondo oyuda kanyo obiro golo ting' odheru mar piny mapek moketo piny sama ogolo odheru odheru sama ogol moketo piny to ji te nyaka ne ma wachna dier gima nyocha chando ng'ane en orumo nitie joma tuoche osendik kuomgi tuo ma kata okalo but chemist to ja chemist luonge kawacho ni nyar ng'ane yadhi moro mi jamadhoga dwe ka dwecha en asekele ayie migo kata gowi ibiro chula kiyudo matin ma osendik tuo kuomi wach ni kawuono igolo dheru mar ting' mapek kuoma ok achak abed jatuo kendo ng'ama nade joma nade manogosei kuoma ni nyaka kwamie tuo nyaka kwamie jelani ka nogolo josef abendo gola kawuono ka noloko nyinge jakobo abendo loko nyinge kawuono ka noloko nyinge sarai oloko nyinge kawuono ka noloko nyinge ana oloko nyinge kawuono Dong' odogni. Iber jatend lweny. Iber jakono mula. Ng'ama oseloyi pok nyo waneno. Yes, iber mana Ruodh Polo. Chunya odendi jakono mula. Ibiro locho ne jogi moyie. Ang'eyo ni yes inyalo. Ja paradiso inyalo. Isaya prang'wen kod abich. Wacho niya, Jehova wuoyo kod Ruoth Kuros. Ng'at moseyiero. Ukone nasemako badi ma korachwich. kata osiepe notamore mako badi nikech nogo oseimoro kuomi nitie jehova ma jayuoro onyalo yuoro mobi omak ng'ato bado makora chwich momak badi kama onge ng'ama nyalo make badi moting' malo ma ji chung' ka um nono mowach ni ma be wuode ng'ane ma bende nyar ng'ane mane jehova mwang'eyo isaya prang'wen kod abich Isaya prang'wen kod abich Muma Nyasachwa wacho niya, agwege ni jatend lweny, chunya odendi jakondo mula, pare mama mokwamo ni ruodhwa, pare jaduong' malewo ni ruodh kedo. Isaya prang'wen gabich tich mane ruoth omiyo Kuros. Ruoth Nyasaye wacho ni Kuros niya, ruoth moseyiero niya, asebako badi ma korachwich, wacha wacha ni Jehova osemako bada ohanda ka osemako bada sombo nyithinda osemako bada dakna e tedona e kendona osemako bada nyithinda obro mako badgi kuom masiche mopondo jahawa bro mako bad joga muma wacho nasemako badi makura chwich mondo ilo ogendini manie nyimi ogendini ok en ng'at achiel kata giywar ka gia north south east nyaka west Mano ok chandwa wan kod Jehova en gi bow. Ng'at ma notelo ne jo-Israel kawuok e piny Misri. Ka Farao ne nie tokgi kod tonge mamil. E mbelegi ne nitie nam makwar. Bathgi ne nitie nyaka gode mogangre. Bathe kumachielo noting'o bunge man kod thuonde gi le maricho. Mane kama Jehova ma jayuoro noyuore. Sama ng'ato omoko e kor ot miwacho ni wanane, mane ka minene Jehova en gi bo. Sano ema Jehova nolose yo kama yo onge, e dier nam kama yo onge Jehova nolose nam. Ka Farao ne biro noluwo yorno, ka chunye paro ni mano bende nolosne. Nitie joma biro luwo bang'e ka paro niya, kaka Jehova terino gin bende gibiro luwo kanyo. ka gimanyo mar mondo mi wuod ng'ane mondo mi ochak olwar kendo jehova biro tieko gi nikacho muma wacho niya farao kod gigene mag lweny gi jogene mag lweny mano bedo tren digni mang'eny ka gilawo bang' jo-israel jok ma jehova oumo ne gilal duto te wachne kawuono Jehova jok ma luwo bang'a kata en Farao kod joge mag jolweny, Jehova ibiro mako bada ma korachwich, ibiro miya loyo lweny nyaka wasigu mochung' mbelena, nyaka tuoche mochung' mbelena, nyaka dhier mochung' mbelena, nyaka chandruok mochung' mbelena, nyaka gope mochung' mbelena, nyaka masiche mochung' mbelena. Muma wacho niya, o oh, mondo ilo ogendini manie nyimi kendo iketh teko mag ruodhi mi yaw dho rangeye gi dhoudi maonge kata achiel mane odong' kochiki anatel nyimi mondo apie gode mogangore mano jehova elgibo mondo pie gode mogangore kata gode go iluongo gi nang'o mano ok lich e nyime jehova mano tinga mang'ongo komeko obiro piyo gode mogangore kata godego nogangore mineno gi kuma bor jehova biro pieyo godego kata ineno gi giloka machielo kata ineno gi nyaka e bura ma unitie mar mine ineno gode mogangre mbele ni kaka ionge lewni ionge mor ionge kwe ionge chiak e nyim jomamoko jehova oikore mar pieyo godego gode mogangre go eko kata inene ka en nyathi ma onge Jehova biro pieyo godego kata ineno ka odno ero dalano kata mana gima ber manyalo wuokie onge samoro guogi lile manie dala to gik minyalo pidh nyaka chiaye to notamore Jehova oikore ni kawuono biro pieyo gode mogangre go eko e nying Yesu ja Nazareth nyaka dala mani gwene odeyo mani chame kuon thing Jehova nyalo reso kawuono. Jehova nyalo ting'o malo kawuono. Nyasachwa nyalo paro kawuono. Jehova nyalo loko nying dalano. Jehova nyalo loko nying ng'atno. Sei mano go ok lich e nyim Jehova Shalom. Wan kod Yesu Lwanda marembe norucho. En ye teko, en ye nyalo, en ye kue. Nyasaye mapok olo Ruth Marelala. En kanya kwar Jesse ng'at morome musalaba. En tiye jakondo mula. Dongo dog ni. An to anatel nyime mondo apie gode mogangore. Anatur dho rangeye molos gi mula ma kendo anang'ad lodi mag nyinyo. Anami mwandu mopandi e mudho, mano Jehova wacho. Obiro mi mwandu mopandi e mudho, obiro mi mwandu mopandie mudho. Zaburi prariyo gadek matindo ang'wen wacho niya, a Nyasacha, kata obedo nakadhe hoho mar tipo mar tho, kata isebede chandruok, kata isebede masira, kata isebede anyiera, kata isebede aseye, ma kata law manirwak onge, ma kata giri madisur onge, pod nitie Nyasachwa. Mowacho niya,

walamo kod nyasachwa jawi ber manade duong' gi pak odogni wendo biro siro mamani biro siro jaduong'ni biro siro nyathi sikulni biro chung' kod and jaduong'ni and mamani biro siro odni biro chung'e kibedo nyasachgi to gibedo nyithindi roho maler mondo chung' kodgi tinggi malo pile kod pile ka roho maler otelom chien mana kuom nying yesu amen jora mag wuora jodala mageno an mawuoyo kod nyinga pasta goro ongaro isaiah